Kulħadd għandu l-għanijiet, sewwa. Jiġifieri eh, min għandu l-għan li pereżempju jibqa' jgħid ħażen għax dek tal għan tiegħek. Inti saqsejni tiegħek x'inhu? Iktar, iktar, iktar. Nistan saqsik, sorry. Ti għaj xinu. Mux suppost nsaqsik jien, ma nsaqsik.
Suppost, għawek, eh, t-tensija, speċa jek nibtet domanda f-moħħok. L-anti għaj huwa Pjuttost sempliċi, nixtieq insir naf lil John fl-interità tiegħu. Jung għandu dan il-kunċett ta' dell. Dell huwa speċa dawk il-partijiet mudlama, mhux neċessarjament oskuri jew ħżiena jew patetiċi. Imma jkunu l-partijiet li inti ma tafx. Eżatt. Issa biex inti ssir tafhom, Trid tgħix il-ħajja li tgħix inti. Bażikament, li tfittex tagħmel affarijiet li joħorġuk mill-comfort zone. Mill-comfort zone.
Mhm. Eh, Iri, l-għan tiegħi huwa da, jienu ħafna l-lingwa biex nixtar dak li jkun għaddej f'moħħi, nikteb nakteb ħafna li l-nifsi, mhm. nakteb ħafna ehm, taħdidiet, konverzazzjonijiet ma sbatax il-leħen li għandef moħi. Ehm, Pero koll għajr spiex ta' dal-metodi lingwistiċi, nagħmel ħafna affarijiet li mhm. jew bezzawni ftit jew Eżatt, eżatt.
Biex ta' jiena qabel kull podcast nkun b'xi anzi u sax. Ma tkunx taf xessib fil-bniedem li jħor ma tkunx taf jekk hemm x'kongruenza bej dak il-bnien ta' qoddim jekk hemm xi taf dak il-chemistry, eċetera. Jiġri ikun hemm ikolli jew jekk jiena llum mhux qed inħossni partikolarment luċidu forsi minix u għal b'konsegwenza ħajbat il-podcast, jekk ħajbat il-podcast ħajbatu dawn in-nies kollha, mhm. ħajbatu dan nies kollha, mbagħad in-nies ħajbdew jgħidu l-nalla ġon mhm. kemm unjorant. Mhm. Jiġri il-fatt li nagħmel affarijiet li jqabduni l-anzjetà naħseb naħseb ikompli ikomplu speċa juruni elementi tiegħi nnifsi. Eżatt, eżatt.
Li jiena li jiena ma nafx. Dak huwa l-anti mhm. tiegħi. Però Dak huwa l-għan prinċipali ta' għavel mennu ma' minnu jimtu għandi xie. Mux jek affarijiet oħra. Pero ma għandi, pero ma ben artikolati, jieġi nafxin u għazat l-għaniet l-oħrajn. Fil-fehma tiegħek, x'jagħmel għan aqwa minn ieħor?
Le, ma naħsibx li għan u aqwa minn ieħor, għax jekk għalik jista' jkun li mm, tagħmel programm li jkun internazzjonalment famuż u għalija l-għan tiegħi u li nirnexxi li nimxi minn Birżabuġa sa Buġibba. Hmm. La li li għamni kuntent ta' skem li l-ek jamlek dak, ma nistax najlek li tijak għawa minn tijaj. At the end of the day, jiena niddeċiedi li mu għana li jaqwa mill-ieħor għalija ma on my terms. Memx għan, ma sax najt tijak tajjeb, tijaj mux tajjeb. Għasa six mistoqsija differenti ma. Eh, eh, le, le, le, le, mux għax ma fimtix, le, le, inti tajt li l-għaniet u ma suġġettivi. Li għandek target, jien dik l-importanti li bniedem ikollu target, għax jekk inti tqum fil-ħodu minna ma tafx fejħa ta' tirasek, jew ma safsi tagħmel. Eh, ġeneralment tiżviluppa għanijiet tal-għamel, spiex għanijiet li kollhom short-term gratification, għax il-bniedem, spiex very basically speaking, il-bnidem dejjem għandu għan, biex ta' għand il-ġuħ u għandi għabtid dak il-gato, l-għan għaju palissa li nifqa dak il-gato, għala bibi jek għandix bżon nitlef il-fis. Biex kolem għaniet li kunu iktar marbutin ma' immediate gratification. Għandek raġun.
Mela, femti l ħażin. Laqan li taħdem għalih importanti għalija jien. Li inti mm. qed tibni għal xi ħaġa li ħatasallek. Mhux dawk l-għanijiet daily li qomt, mort il-qoddis ġejt lura, jen nitkellmu fuq xi ħadd kbir pereżempju. Hmm. Għan li qed taħdem għalih, tista' tkun ġirja, tista' tkun qed iġġemma ħassiefer, tista' tkun biex tibdel il-kamra tal-banju. Dejjem irid ikollok naħseb il-bniedem parti mill-kuntentizza tiegħu fajnejja qed ngħid hmm. fl-opinjon tiegħi hija li jkollok target biex tagħmel eżami, biex titkellem bit-Taljan jew biċ-Ċiniż fin naf.

x'jamilni kuntenta, ġifieri, pereżempju jew xi. Tajt li ħan għamel dan l-anti għajjena. U hija
hemm lan ovvja bħal kulħadd li nara tfal kuntenti u setillu hekk u hija ma dak normali. Jiena what makes me happy hmm. il-nkun attiva u li nkun produttiva, li nkun kreattiva, li nivvinta xi ħaġa. Hmm. Bdejt ngħidlek fuq diska pereżempju. Jiena nkun vera ħabbi. Meta niskopri diska ġdida pereżempju, u mbagħad nerfaħħom fil-playlist tiegħi u mur niġri. F'dak il-ħin tal-ġirja meta nkun qed nisma' ġieli nisma' diska l-istess diska nismagħha xi għaxar darbiet wara xulxin nerġa' nagħmilha nerġa' nagħmilha nerġa' nagħmilha. U minnha joħroġ programm, joħroġ post, joħroġ xi ħaġa li nikteb it-tfal, joħroġ imma taf kemm joħorġu affarijiet hemmhekk inkun vera happy. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa għan li jiena mm. jkolli s-saħħa biżejjed jew l-motivazzjoni li nqum immur niġri u ngħix dal-mumenti. Mm, mm. Ehm, u eh, aktar minn hekk ukoll beraħ ma tkellimna tkellimna mhm. fuq li eh, għat li Kull bniedem għandu għażla.
L-tini ta' għama dik. Eh, Speċa marbuta ħafna mal-konċett ta' l-għana, xinti mhm. inti tażel l-għan u tażel. Mela, mela, mela, mela.
Eżatt, ħafna marbuta, s-sani li għadri. Eh, ah, Nejt li kalfej per eżempju, għax jena nejt immaġina inti eh, meta jkollok it-tfal dijem tibza x'sa jiġrilhom per eżempju, inti tinkwieta jien nibża u ngħid min jaf jiġri li xi ħaġa bħal meta kien ħajm f'missier jekk kienu xħan u minna. Issa jiena ngħid tajt jekk jiġri li xi ħaġa meta jiġri li għax aħna jiġrina bħal kulħadd ħajkolli s-saħħa niqpa ikolli dawn l-għanijiet ta' xogħol, jibqa' jkolli l-enerġija biex inqum. Hmm. Hekk nixtieq Etlek il-bira intervistajt il-dik il-mara li qbajt imsaħra bija. Din kienet mara, jek nista' ngħidlek, mara, dik kienet mara illi mitila raġel żgħir. U jiena kif qedlek jien nieħu pjaċir nintervista nies li ħadd ma jaf u ħadd ma jaf l-istejjer tagħhom u dil tqajt magħha insomma u bekk kitbit li biex nintervista. Bitilha raġel żgħir u ntefa' depression fis-sodda. U bat insomma tabib għalla għalla jew għandek two choices għalla hu dal-pinnoli għax jagħmlek sajjeb, rajt li so min għandu bżonnhom joħodhom il-pinnoli għalla jew hekk, għalla jew inkella tqum tagħmel xi ħaġa. U di skopriet li tmur taqbad il-qarnit. Illum il-ġurnata tagħmel ħames sigħat kull jum ta' taf xettajt tilbes il-wetsuit waħedha, ġiri raġel ovvjament, tilbes il-wetsuit u toħroġ xemx u xita rieħda. Tagħmel ħames sigħat taqbad il-qarnit. Tgħidli u jekk nieħu pjaċir qaltli, għax niekil l-ħelwa, jekk ma niksaħx iżżejjed qaltli, nagħmel sa tieħra għandha fifty eight il-mara, jekk nurihielkom taf kemm hi sabiħa, żgħira żgħira hekk. U mbagħad wara li bdiet taqbad il-qarnit bdiet issib il-ferħ tagħha. U bdiet tagħmel il-jobs tmur tagħmel extras fil-films. Di, naħseb, jieti u pjaċir tal-li għet nsemmi, mux ħat id-dejja. Għax tanti passionate, u bdiet tamel il-films. Mara tamel il-films u qabdu għat tamel bicċa ekstra, timxi, tiġri, minn ħajt ħajt, u għaltilom jien ma niflaħx nirġi, da għaltilom mandiġ da sek stamina, u semaħħa coach, u għalla tit tibda tibdiġi tiġri, bdiet tmur tiġri, l-ewel ta' program u wahida ma rnexxiliex, bdiet tmur tiġri, ġriet l-ewel race, ġiet l-ewel fil-kategori tagħha, U issa f'Marċ ħassifer u ħatamel l-ewwel half merit. Ħassifer l-ewwel darba f'ħajjitha qatawla t-ticket u ħatamel l-ewwel half marathon tagħha f'Madrid. U jiena dawn in-nies ituni tama, ferħ kbir u jtuni tama għax ovvja bħal kulħadd ninkwieta xejrin qed ngħid aħmank li meta niġi fiha jien inkun kapaċi nqum bħal dil-mara